ka lapwony obino nen kite ki mito ni tye ka lubo cik ci lupwonye mukene yam i kare wa ca ki goyo wi lutino ki rula rula bao i lubo ki line ka i nongo wun wor ducu rula kang kang kang kang kang line man tung kang kang kang row man tung kang kang kang kang kang eh ci ka lapwony mo ma lutino dyere gin gitiyo ling litik ka okato i ot ki rula ni kang kang kang kang i wi itino kang kang kang kang kang itino wacci ngo itino pe penye ni lapwony goyo wa pingo waling bene mot watye bene ka kwan keken ngat mo tye ka wor bene peke ngat tye ka nyero bene peke ngat tye ka wot i di ot ata ata bene peke lapwony ni goyo wa pingo lutino penyi dok bene ka tim ka lapwony aye eno ci kipenyo lutino penyi wiye tye ka balle abala lapwonye wiye balle abala onyo kadi ka bed in won lutino onyo in min lutino inongo mere lutino tye ka tuku mo labongo ki rwoo mo gin mo obedo pe ikwanyo odo obuto piny odo ryec ryec i komgi ryec i komgi ryec i komgi labongo ityen lok mo olu wang ma lutino wa ama igoyo wa pingo aba igoyo wa pingo pingo ne wanga gupenyo Ka pingone peke gin aye ci atimo ne pingone peke lagame peke ci icako yenyo loko i komi di yin mono wii tye ka balle abala hmm? yin wii tye ka balle abala ma igoyi dano ata labongo i tyen lokki yin wii tye ka balle abala eyo kom beti ni ka wan ducu waye ni kitye ka pwoto wi lobo Ka wapenyo ni Lubanga ma en aye dong owaco ni kong kidonyo i ot ki lor wi wek kinigane o akemone ma nyuto ni kare meni kare me akemo pa Lubanga, ngo mukelo akemo i kom Lubanga? Lubanga okeco nonono? Ka okeco nonono ci Lubanga wiye tye ka balle abala? Wapenye kong keken, Lubanga mono wiye tye ka balle abala? Jami madongo madongo ma kelo lworo ma ngwec bedo ribi ribi tungi ngo ngo ngo ni Lubanga ni mono wiye tye ka bale abala i kare ni dong. Pien ni ka iniang tyen lokke kadi ka bed pe iniang kadi ka bed dong ipwodi kadi ka iringo ilworo ot kadi ka iringo iloro wiyi wi ot ento kong myero iniang tyen lokke pe kigengi ngweci. Pe bedo ni mitte ijemme iye. Cik ducu ma kimito ni kitim ginakiti eni, kitim ginakiti eni-ni wek pwotti pe ogud komi, pe bedo ijemme iye. Ento pingo? Pingone aye omyero kong kipeny ki niang ka Lubanga wiye tye ka balle abala. Ngo mono ma okelo akemo i kom Lubanga? Ngo mukelo Lubanga akemo mumiyo Lubanga dok okati ki akemo ka dong owaci ki lor wi cukon ki donyo i kicika ki donyo i rum nyo donyo i oti lor wiu wek kiniga na ko okati ngo mukelo kiniga eyo Watwero neno gin ma romo kelo kiniga pa Lubanga. Dwong ata ma Lubanga ocoyo i Ginacoya ma dong ociko ki dano ni dano ka pe mito ni abed ki akemo i komgi, ginakit man pe kitim, ginakit man pe kitim, ginakit man pe kitim, ginakit man aye kitim, ginakit man aye kitim. Tekki waturo nongo nyuto ni wan watye ka yenyo akemo pa Lubanga.

En wun jo ma wuneno ni twol ror odonyo i ococ-ci eni-ni, wun ducu wucito wutongo tal maboco, ngat man ki talle, ngat man ki talle, ka wucako roko, ngat man roko i ococ-ci ca ni ruku, ruku, ruku, ruku, wutye ka roko twol ororo ki i ococ, ki i ococ kunu, i ococ kunu mono. Odoo wun itye ka cobo wa kom twol ata ni ruku ruku ruku ki i ococ kun twol tye ka winyo ne ni ni. Hmm? Dok tam pa twol tye ni ni i kom wu wun ma utye ka rokke ni. Dok ngo ma tye atime i kom twol ki kome. Kinigane tye ka lyeti, kwirre tye ka wulle, kolu tye ka cek ki i kome, dok gin ma en waco ki i cwinye waco ni jo-ni ca ma gin dano ma tye ka rokke-ni mono jo-ni mito ngo? Joni kwiri, joni ryeki, joni tika ngeya. Ka akato woko ci lumingngi gubinena ki wanggi, twol waco lwongo wun luminy, pien en kulu ngat a romo rokke onongo peke. me amiya. Ki bene dano luwotwu ka obino wa wun wutye ka roko ngo ni twol odonyo kany cwa twol mo dong odonyo kany ma dong dit ta twol ko ngati ma onongo wun wutye ka roko twoli waci waciwu ki leba ngo eh? ngo ma en waco mukwongo kong wacce ce wun wuryeki wun komwu nono wun pe lupoya wun pe luminy dok wun wumito kwo benyowu ki lwak peny mapol. Ci dong ka twol okatti woko, diyo cwinye dong okatti woko, gin en obitimo, en aye pe obiwaco ni, abikayo jo-ni, kono gin alip acel-li, ngat man akaye ki laka acel acel acel acel, pe obitimo eno, pien tye ki jami lweny-nge dong i kome kenyo ma tye virus ma tye i kom twol. Gin wubitimo en aye wubikuto aluu keken, kuto aluu ran i komwu ni wuu, ci en agikkiwu dong en otewu ket i cawani, tewu todi ki ket i cawani cut. Mom gin ma twol timo omiyo bene wiya pe wil i kom lok ma Lubanga omiya loko i Yakoyon i lyel pa ominwa ocira Lajaro ma gilwongo ni Apera wang. An awaco ni wil lobo tye ka roko kiniga pa Lubanga.

Meno gin ma wiya pe twero wil ma pud awaco i nge mwaka aryo adek mukato angec. Ki bene ka lutino ma kitgi kwiri onyo gin ming, gin gunongo kanya kingabo iye bong, kidato bong mapol ata. Ka gucoko lakwiny, lagweng i cinggi, jo mukene ocoko odoo, giroko kic, jo mukene celo acela. Lutino-ni nongo gin gimito bedo ki kuc. i wi lobo dok bene nongo gin gimito ni dano obed ki kuc i wi lobo ka kic dong oduny mako kabedo duc dong pe mako kabedo pa lutini ma orokogi ni keken kic duny dong i kabedo duc mako kabedo duc ka calo itam kit eni mako jang con duc dok bene cito coyo bong mo keken ma pe kiroko ki i kabedone. ci kic ducu molo woko ka tim matek ki kom dano pien ki ci dano ducu wai luming mere muroko kicci luming mere mucelo kicci lutino mere ma luming ma guweko dano neno can kite pien gicito giyelogi ayela pi man bene amito awacci wamito wakwan lok ma romo kiniga pa Lubanga ma romo roko kiniga pa Lubanga ki yo cocce lakwar kwar romo acwor acel tyen pyeraryo wiye abicel ki pyeraryo wiye abiro.
Ah, ka itye ki Baiboli kenyo nen ka ma ah, lalok oloko. Tyeng pyeraryo abicel kwanne kit man ni. Pi tyen lok man, omiyo Lubanga otenyogi i tamgi mugom ma gitamo ma gitamo me kelo lewic kadi wa mongi guweko bedo ki co i kit ma ginywalogi ni gubed kwede-ni, ento dok gucako tiyo gin mapat. Ki co bene kit meno, guweko bedo ki mon woko i kit ma ginywalogi ni myero gubed kwede-ni. Ento mitigi dok ocako wango komgi calo mac, kun gimito ni gibed ki luwotgi, kun co buto ki co wadigi. Ma meno tim me lewic mada! ento gilimo can malit i komgi pi bal-lu. Wek kong apenyi in ma iwinyo radio, lamar Lok pa Lubanga. Ka imaro Lok pa Lubanga ada, ma pe iwinyo macalo gin namo kit ma dano namo ki lok me odilo, dano namo ki lok goga, namo ki lok me te cwaa, ki program mukene ma tye i radio. Ka in iwinyo lok pa Lubanga ma iye dok bene imiyo lagam iye, wek kong Lubanga tin openyi ni kit ma mon do oweko bedo ki co, kit ma onongo yam kicweyo ni gin gubed kwede ki co, dako man gubed ki co ki cware. Bene gin gubut gin ki cware, giwacci, Mon dong guweko buto ki co woko, mon dong gudok ka buto ki mon kekengi. Dako man pyelo lawote, dako man pyelo lawote, dako man lokke doko laco i kom lawote. Te mene-ni kit a in tin Lubanga penyi-ni, ni eni-ni pat ki rok oror ki i ococ-ci? Lakitte me ada pe romo roko ki niga pa Lubanga ka dak aye buto ki weri lok ki lok ma welo in pud iwinyo awinya ki i redio ma atye ka titone-ni ma naka yam in pe iwinyo ni i lobo mukene mon aye dong buto ki weri macalo co Eyo, ka ye wa ci co dong oweko bedo ki mon-nu, miti ma i komgi dong ocek wango komgi calo mac, miti ma i komgi dong mon dong pe romo cobone, dong gukato i kom co luwotgi aye, ma laco dong buto ki weri aye cako cobo mitine. Lakodo timme eni-ni ada, ka in aye itye ka winyo ka yin ma pe itimo-ni pien kome na tye ka lok ki jo ma pe timo eno yin kong do itam ka jo ma gitimo tim ma kiti eni-ni tye ka timone eni kweyo cwiny lubanga bo yomo cwiny lubanga bo kong lubanga nongo tye ka neno lakit kodi jone nini dok bene jone dok pud dano mono Lakit jo-ni kikwangi i kin dano, mon ki co-ni kikwangi i kin dano, ni dano aye tye ka timo tim-mi, jo-ni dong pe dano. Ento kite calo pud Lubanga ocweyogi ni gin dano-ni, kiniga ki akemo ki pwod ma myero kipwod ki dano-ni ma timo bal-li kibipwodogi ci kibipwodo lobo pi ticgi. Pe bene gin lutim timme keken aye gin gitye ka timo ni aye ali. Jo-ni pe tye ka timo aye ali. Jo-ni pe tye ka timo ni aye akwo. Jo-ni gitye ka timo ne ma i lobo mukene cik aye dong ye. Kimoko wa i constitution, kimoko i pen cik me lobo. ni co tye agonya me buto ki weri, mon tye agonya me buto ki weri, ma dong pe itwero gengone, cik dong yenogi, dok bene giwacci twerogi dong, twero yenogi, twero mere. Dano kinywalo ki twero me bedo laco wa ki i minne, en gin omiyo kipenyo ni onywalo anga gini kinywalo wonegi. onywalo angagi, onywalo minnegi, te lokke ni kinywalo ki twero ka minnegi, kimino en twero ka minnegi me bedo dako, kimino en twero pa wonegi me bedo laco. Ki twero meno ma dano dok cako nongone ki i wi lobo, nia ni en dok icako bedo dako, ci en dok icako bedo laco ka en i dakoni. Twerone dok dano aye cako, dano okato ki twerone wa ki i ic. ma nyuto ni kituro twero ma Lubanga omiyo ki dano. Man pe lweny i kom Lubanga ma kitye ka lweny alwenya i kom Lubanga. Dong en gin cor enini gin alip apar me lawac wel ma piny. Gin cor alip apar ma gin gitye ka buto ki cor wedigi ni lutino adi ma gin guneko ma tye i komgi kanyo pien jone onolo nyol. Co dong pe nyol ki wegi. Lutino adi kodi dano adi ma core oneko tye i komgi kanyo? Mon na lib apar ma gin gitye ka buto ki weri ni kodi dano adi ma gin mon ni oneko ma tye i komgi kanyo? Ka giweli giribo wel dano ma two coronavirus tye ka nekone, kite luryeko kobbe tye ka ripo ni dong oneko oo alip miya ma kit man, oo alip ma kit man-ni. Kong kirib wel co-ni ki wel mon-ni oli weng, ci kipok lutino adek adek i wigi, wek kinen wel co ki wel ma co oneko ki wel ma mon oneko, ka rwatte ki wel pa coronavirus. Kikwan wa lutino pa lutinogi, pien lutinogi ni obinywal lutino. Litinogi ni obinywal likwayogi, likwayogi obinywal. Kodi dano adi ma lutal-li gin gutyeko, wun luryeko? Wukwan wel co ma buto ki co wadi, wukwan wel mon ma buto ki mon wadi, wek wukwan wel dano ma kineko, ka rwatte ki wel ma Corona Virus-ni. Man pe romo i Lubanga culo kwor pien kitye ka neko ene kitye ka neko ki i remo ni meno meno lutino pa Lubanga kitye ka neko dano pa Lubanga ene pe romo culo kwor wun wa i lobo kit macalo ka dano oneko kaka moni ma kaka ni gutware cito ka culo kwor i kom lunekgi ni jo mukene gipworo buru me nyuto ni gang eni pe gang pa kaka ma lanekki weki jo ma lucul kwo gukati lobo mere ma pe twero cworo pworo buru kom bedi-ni ni akemo pa Lubanga pe odony kany pe odony i lobo-ni pe odonyo i Uganda, pe odonyo i Sudan, pe odonyo i Congo, pe odonyo myero pe odonyo i Africa, pe odonyo i Europe, pe odonyo i America, pe odonyo i Asia, pe odonyo i Australia. Lobo mere ma twero coyo buru ki kiniga pa Lubanga wek pe odonyo iye. Lobo mere ma wiye tek ma twero coyo buru ni. ni giniga-ni pe odony kany. Wamito lakwar okwan dul mukene ma tye i Acakke cura pyeradek wiye aboro.
Kwan cakke ka i tyeng abicel. Juda onyongo nyako ma nyinge Tamar ki wode Eric.

Ento Onan ongeyo ni latin pe bibedo mere, pi meno ka odonyo i wi ci ominne, ci onyeto kodine piny wek pe enywal kwede i wi ominne. Gin ma otimme-ni pe oyomo cwiny Rwot, ci oneke woko bene.
Eyo. Wawinyo, pien Lubanga gwoko rekod me gin ducu ma yam kitimo, weki kupo wi jo ma tye gibinywalogi i yalwak me anyim, wek ka gin romo gwokke ki lakit tim meno ni gugwokke wek pe gutuk, pe gurok kiniga pa Lubanga i komgi. Latinne ma gilwongo ni Onan-ni, i kare ma dong olako ceu mene, won ni nywal ki wi omeru. En en oniang ni kara nywalo wi omera ye, pe lutino mera pe obinywalo. Ka dong bedo ki dako ma kodine me nyodo dong tye ka katti, en nyeto i ngom aye, nyeto ka ka ma pe mitte, ka ma pe kelo latin. Latin obedo ka roko kiniga pa Lubanga i kome, ci Lubanga oneko en-nu bene, pien oroko kiniga pa Lubanga i kome. Eyo, kom bedi ni mono pe dano tye ka roko kiniga pa Lubanga, co ma gin guyubo mupira, kondom, aye kipiko kodi dano iye. Lwak co adi ma tye i wi lobo kulu ma gupiko kodi dano myero kinywalgi woko ma gupiko i kondom ka kicoko kicito kiwango ki mac kicoko kicito kionyo coron i kin cit joni guloko kodi pa Lubanga ma tye i komgi ni olokke odoko citgi dong ma myero obed tye coron aye jo adi ma gin remo pa Lubanga me kodi pa Lubanga ki i komgi. Ka icito i loje, in inongo kwon dom ki kiketo keni ki jutane, man ki jutane, man ki jutane, me nek ni ka okatti ot loc eni, man ot nek pa co ki mon, ginek en dong waketo eno. Ka i wani ki cok lwak kondom ma naka yam ki cak roto kondom ne o wa kom beti ni ka i wani ki bik welle welle no dong wel lutino dano adi muto i kondom ka i ribo welgi obe o i wel ma uh, coronavirus oneko o rwatte nying kwan kondom meno nying kwan ma muno aye ocako ento leb acwali lwongo ni jemo kondom meno jemo pa dano ma gin gujemo ajema i kom lubanga ni wabimedde ameda ki tim mabor kadi dek kadi mito kadi ka bedi cwalo two ma jony i kom dano ajonya wek onongo ojukwa pe wabiye wajemo wayubo gin ma weko two pe romo jukowa makowa dong kondom te lube ni jemo Nyer ca onyeto kodi ne o ingom ki tyen lokke ni pe inywal ki ci omine. Aya, yin bene tye ka ruko kondom i komi ki tyen lokke ni wek two pe kumaki. Tyen lok ka nyeri ca ni oneko ki remo me myero onywal i tyeno kumine ni Lubanga pe opwoyo. tyen lok keni Lubanga pe opwoyo. Yin kono tyen lok keni na yin itye ka onyo remoni i kon domi ki tyen lok ke wek two pe omaki ni Lubanga pwoyo en keni. Hmm? Tyen lok Lubanga pwoyo? Ka Lubanga pe pwoyo, eni mono wan pe watye ka roko kiniga pa Lubanga? Virus mogo mukene ma lureko oyubo ma kipiko i ot nyodo pa mon ma wango lutino remo ki i ot nyodo pa mon wek mon pe onywal lutino.

kimed gi ki pa co ma tye i kondom, kimed ki pa mon ma gin gibuto ki mon weri, kimed ki pa co ma gin gibuto ki co weri, kirib welle ka rwate ki wel ma coronavirus oneko. Wi lobo pa luneko keken, wi lobo me kwo ma myero kicwol kwo i kom luneko. Kom beteni ka kiyiko ayiko dako acel mapat ki mon macol megiwa ca ma gunywalo loko liweny-nyi ka gitye ka yiko dako acel nongo kitye ka yikone ki lyel lumuku iye. Kitye ka yiko kelo tyer abic abicel abiro aboro abongwen apar kitye ka yiko ne kwede i iye tye ki lyel i iye kiyiko lyel ki lyel i iye ma omyero kicwer monumen onyo kicwer ni po i wi lyel lumuku ma yam kineko Myero gicwe wigi ka mon ducu ma kombeddi gitye ka yikogi mon matino-ni kico kicwer lipo ni man lyel lumuku pe lyel pa dano acel. In iromo wacone ni Lubanga pwodowa nono An aromo waco ne ni pwod pa Lubanga kakato i wi lobo, ka tuno nono lok keni waco tek, tuco tek, ento an pi lwak mwaka madwong atuco i lyel, atuco i nyom, atuco i kit ka ni dano tye ka nek Lubanga, dano tye ka roko dano. Aloko labongo latuc diri, an pe latit lok pa Lubanga. Ka latuc lok pa Lubanga ma Rwot eneka, en bedo ka gongo jami maraco de yita, en lworo alwora ki ter ter, pe mito gudo, meno ituc Pien ma ka dano ogoyo cim wa ci ikweyo cwinye dong ya. Lok pa Lubanga pe me kweyo cwiny lubal. Pe me kweyo cwiny yin labal. Jon Labatija i kare ma obino ma obino onongo kabaka Kerode ma en aye tye His Excellence me lobo-ni ca. Okwanyo ce omene dako pa Pilipo, en aye en tye ka buto kwede. Dako Pilipo obedo tye His Excellent, en bedo tye Rwot. En bedo okwanyo pa lawoteo, odoko mere. Ento lutic pa Lubanga ma Rwot eneka onongo gitye lubicop ma gilwongogi ni uh, Lord Bishops, the Right Rev. Reverends, His Worship. the most reverend gipol ata ma gitwore ki cuk ikanyi ni ruru ruru ruru ruru i Jerucalem opong lutic pa Lubanga madongo keken ma gin bene neno ka Rwot ki bedo ki ci omine eno lutic pa Lubanga ni ducu Rwot ineka keken pe gituco lok ma gudo kom bal pa dano Ento Jon ma pe tye latic me Rwot eneka ka obino owacci, 'In kabaka tye me kwer, in me kwanyo ci omyero wabedo kwede. Cik pe ye. Kiniga omako Rwot, kiniga omako dako Kerodia, kimako Jon kidilo iye pien otito lok me ada. Ka oporo kare ma Kabaka Kerode oyubo nino nyodone me kwero nino nyodone, lumyel mapol gubino myelo myel. Ento nyapa dakoni eno ma en odako okwanyo ki bot ominne-ni obino myelo myel mo lamala mo ma kite pat. myero omyel adwanya marac tutwal myel lik ma dako mo omyelo in ineno dog jeba pa luloc lobo pa ludiro lobo mito yeco ka kwanyo cenne me cito ka ka ka ka, ka yalo myel tal ca ma nyuto ni lobo maro myel tal aye ka pe imyelo myel tal pe ibiyumo cwinygi

Wacce, Kabaka okwongo kwong madit, alec ngo? Mine, Wacce, Iyo, ka dong okwongo kwong madit, kwong pe ture. Lek wi Jon, kimiri wi Jon, okwanyo becen wa cit ni kimiri wi Jon kang kella. Anyaka obino waco lok bot Kerode. Kerode okuno ki cwer cwinnye Jon kwolo ma latyek lok ma ada aye ya neko, ento pe kwong, kwong pe tore. Ocito okwanyo okwanyo acikara wai ocekel wi Jon kany. Tingo wi Jon ki remo ni lata lata lata lata kikelo bot nyako. Nyako okwanyo cwalo bot minne. Lukwena oyiko Jon labongo i wiye. Ka lakwena latic pa Lubanga ma giyiko labongo i wiye en aye Jon Labatija. Dako-ni ocwalo bot mine wai, Man en lameroka ma nyinge Jon, ma tito lok i koma ni an lakwene-ni, pingo abedo ki Rwot-ti? En dong kome yen wai. Jo dong otero lamola matino ki lamola madongo i wi Jon, dong jo myero gukwere i wi Jon kany atika tika. En omiyo an awacci, Wun mon cwawu acwali, wun yam wunyibo piwu ki lamola, lamola pe gin lapak Lubanga. Lamolo pe kimyelo i ot pa Lubanga, lamolo pe kipako ki nying Lubanga, lamolo mono myel kwele, myel ma yam kineko ki Jon Labatija, myel ma yomo cwiny luloc lukwela aye. Ajwoko lwak mon mapol. Jo ma giye i Lok pa Lubanga gujuko pyergi pi tero lamola. Ajuko wa jo ma gigoyo Lok pa Lubanga ni gigoyo paki ka giwaci ni awobe, anyira, lamola, lamola, lamola mono piya. In itye ka piro awobe pa Lubanga ki anyira pa Lubanga i kom awobe pa Lubanga me timo ngo? Wun lugo wer, werwu pe leng. Wewu kicilu, wewu keni keken i nyim Lubanga. Myelwu keni keken i nyim Lubanga. Myel ma roko kiniga pa Lubanga. Wan watye ka roko kiniga pa Lubanga ya. Ka kiniga pa Lubanga dong waroko muromo. Oromo dong. Enough is enough. Enough. Oromo dong. Ka dong waromo mato pige, wamato kakare. Pien wan aye waroko. Pe obibedo latit dog Lubanga ma obitito lok me Rwot i neka me gongo ngatti mo. Pe agongo, pe agongo, pien an pe ayenyo pwoc ki bot dano, ayenyo pwoc ki bot ngat muora iye, kit ma jaki Paulo owaco ni ayenyo pwoc ki bot ngat muora, pe ayenyo pwoc ki bot dano wek lawota aye opwoya, aa, eni gin ma giora. meno gin ma gicwalo iye kwo. Ka ibedo ka kwano gin ma gibedo ka timone i kom lanebi Jeremia, abidugo kany ka kwano kiniga pa dano i kom ngat atira ma gibedo ka timone i kom Jeremia. Dano ma pe mer ki lok pa Lubanga pe ye winyo lok me lok ma gudo kome, lok ma gudo balle, lok ma juko en ni pe otim bal, dano-ni pe pwoyi, dano-ni pe mer ki Lubanga. En aye dano ma mer wa ki lokke, in pe itwero waci ni in imer kweda kun lokka in pe imer kwede, in pe imer kweda. Pi meno Lubanga Mitte walub lok bot jo ma gime ki en ma ki jo ma gilubo lokke ki jo ma giye ni lokki tye lok ada wek dano gungut ni lawo man agiko lokka ki lok me gin ma otimme bot jo me Ninebi ma gin gungut lumuku lawang acel. Pe man bene dano myero gungut aye pe lega pe lega owek ka bako lega ata ligwaka gwaka gwaka.

En joni aye lega pigi ni adwok kiniga nacel ma pe gunguti. Dano myero gunguti ka gimito ni kileg pigi. Pe walego lega me rwot i nika me kweno cwiny dano keken. Pe waye. Wapwoyo.